Mondo ma intie jara mar Lore TV, ma idhi en chenro mar kuku mar wach achiel kachiel warango ikruok ma oganda nitiere godo kwachomo yiero mabiro timore juma manyien. Bende warango weche goeko mag kwe koni kod kocha ma odiochieng' ma kawuono Antiere kod director mochung' ne weche mag kuyo. Obiro nyiso nyinge kae to obiro dhi nyime kod twak machalo kama endi. Arwaki e studio. Kero kamano. Eh, Jeff. mos ogando.
Yes, an iluonga ni Daniel Juma Omondi. An e director mar uh, uh, Global Peace Foundation e Kenya. Watemo timo weche, uh, lando weche mag kwe Yes. mondo pinywa mondo odhi maber maonge tungni. erokamano ahinya dan arwaki kendo agoni erokamano kuom chopo achiel kachiel e studio marwa dan nyiso ni sani eri oganda odong' kod eh, odiochienge matin kende to oganda dhi e yiero gin okenge mane museketo kare mondo mi une ni oganda obedo kod kue ka sani giikore ne yiero ka gichopo e yiero kaachiel kod tok yiero Ah, kawuono wan gi ndalo abich kende eh, to wadhi e yiero Yes. Eh, koro joma nyiso paro ni yiero bo- odong' mabor Yeah. en ma ndalo bich ibo kwani kinye ndalo ang'wen ae rulie ndalo adek ae to wato- wachopo e yiero koro um, uh, wan kaka global peace eh, foundation wasebed ka wa- wa- wariwre gi ogandni moko mondo wa- waeneza wach mar kwe mondo uh, wadwaro ni yiero ni yiero mabiro ni en yiero ma very very important to wadwaro mondo timre e yo makare e yo mar yanga niwach en yiero ma bro make uh, bro, bro miyo uh, make very fundamental decisions eh? uh, to wadwaro mondo timre e yo mar ayanga gi yo mar kwe mondo wachiw thuolo ni loch machielo mabiro eh? mondo onwang' eh, loch eh, e yo makare mm. koro wan wasebet kwa wuoyo gi yudhe to wasebet kwa wuoyo gi institutions eh, magwa kaka IEBC wawuoyo kodgi watimo mondo wa, wa encourage gi mondo giti tijgi e yo mar ayanga mondo gi deliver credible elections yes. emomiyo nwach ing'e credible election ni everyone wuoye yes. To ka in the elections ok ae polo mopodh piny ah, ji kaka in kod an ma- matiyo IBC nyaka giti matek gidili magini Yeah. emineno ka jaogenjwa miluongo ni Chris Musando Yeah. en ne nyocha otelo e weche mag ICT Yes. i IEBC to ka koro ji moko nyocha ok ni sure Yeah. ni election ni ibro kwale kose nang'o Musando en jotiyo to o- o- onyiso wa onyiso oganda Yes. ni kik ubed gi kibachi moro yoyote niwach gini kaka was- nyocha osenene Yeah. nyocha osewacho ni gini kaka oselose kims no Mm. ok inyal interfere kode ok inyal eh, penetrate bi change gimoro yoyote manyocha wan nyocha gimomiyo kati wawuoye ni wach kwe Yes. nyocha gise sana sana msando nyocha ose ashowa Mm. ni gini ok yot kwale omiyo wan wanyiso mana ogandina sana sana o- o- o- onagi marwa elections ni mm, kineno opinion polls Yeah. ineno ka uh, infotrak wacho ni ja- jakome man mbele Yes. moko bende wacho ni uhuru ni mbele koro en 50-50 koro ng'ato ang'ata nyalo yombo yes jakom nyalo yombo uhuru bende nyalo yombo Nyalo yombo. kijoga to kik wabed ni wan mak wa- wa- wan gi kibaji sana ni koro wa- wakelo kata tungni kapok ka process otimre nwach ja- wanyalo bedo ni koro wakelo tungni moro matin to jakom ema dhi yombo to koro kwa ka dibed ni en moyombo to wakelo tungni Yes. to jo- jo jubilee bro wacho na jogi ng'e ni ohero lweny Yeah. To kata ka giyombo kamano, ok ine ka koro gin gichako lweny. Koro ok wanyal miyogi telo. Ok wadwa ni international community ong'iyo ka onagi no ok an- onagi gin joma ohero lweny. Eme an akwayo mna un mondo ji mang'eny owuog odhi ogo kura. Yes, ibende ti tiji, Musa nocha tiyo tich mare, joma moko bende tiyo tijegi, an abende tija en nakwayo mondo ugo kura e wach makwe. Lakini tiji en mane? Tiji en mondo iwuog idhi go kura iwog ing'i wadu kata nyaminu mani ot ha, man gi kura kata minu ha, i make sure ni chieng'no owuok mondo kiny mondo odhi ogo kura mondo kik wachi ni o ni ne wan ongino kwahero kura ok wahero go kura erokamano nyadana awinjo ka iwacho lal mar msando gima dwani mondo apenji ni un jok ma bende nosebedo ka romo kod msando kaka jok mochung' ne weche mag kwe ka in itiere gwenge mopogore opogore maromo kod idc ka irango kaka giikore ni yiero iparo ni lal mar msando ni dibed ni okelo bwok e nyim ibc staff makoro dong of course king'iyo lal mar msando yes. of course um, tinde ng'ato nyalo tho saa asaya mm. lakini tho mar msando ni ne bed ni notho athoa maybe otanda yes. maybe onindo to kochiew mm. lakini onege mineno ka litonege ong'ol ong'ol yeah. Iwinjoga? Ok en gima kawaida ni ndalo auchiel ndalo abiriyo kapok uh, wadhi e yiero to msando en ma tije mar ICT mong'iyo ni wan gi kura maber wabongo kura maber to otho atho kamano en gima nyaka ng'i maber lakini ok adwa nawach ni o ni ng'an ni ng'an ng'ama onege aha mi naweyo ni polis nyalo yudo wan kata gi spokesman mar polis awin we, we, we polis bende oti tijgi Yes.
mondo ginyiswa ni to ng'ama nadi monego osando winjoga to gima duong' en ni an atemo wacho kama ni msando koro osenindo Yes. ok obi duogo lakini ah, tich manyocha otiyo ka IBC Yeah. system manyocha oweyo ah, I hope ni system nyocha oweyo system maber mabro make sure ni kura ah, wang'ni ok bi kwal winjoga omiyo an akwayo ji mondo wane soma musando no maybe e joluo wacho ga ni gimoro kotimre kawuono kata kichwanyo tiendi Yes. to iwacho ni "Ah, nitie gimoro ma dotimre marach mbele kucha koro tuchwanyo tiendi ni koro ose ose- o- o- onge kaka prevent Mm. gino koro to mapsandoni kata ka ang'e ni wan gi ywak niwach msandoni jaugenyo jalufungwa Ah, wan gi lith kabisa iwinjoga lakini wawach ni okay aizuru ah, ah, thone ni nyalo bet ni ne bet ni ah, gimbe mo marach ne dotimre mbele kanyo Yeah. to nyise koro thone ni nyalo bet ni rembe ah, prevent rach moro ma dobedie mbele inyalo paro ndalo mane ah, kapok wakedo multiparty Yes.
Ah, Ouko Dr. Robert Ouko nonegi iwinjoga Ah, to rembo uko ne komiyo no- no- ne- ne- ne- ne- kata bed ni nonege kamano rembo uko ema nochako struggle mar mar nini mar multipartism Multipartism. Yes. Onwa ka kata ne bed ni ginego uko marach kamano onwa ka ndalo ne mekoro ne wachako agitation na bae wa moi no wacho na izuru eh, ogolo section 2a Yes. ae koro eka wachako wach ma multipartism koro kik wabed gi lit akwayo nagi wa kik wabed gi lit ahinya lakini wang'e wawach ni okay to mar eh, ma- musando ni osetimre eh, gi kara bed ni wakocha manyalo goye kara ngama koro meno ok wanyal ng'eyo Yes. to bende kata pol- we police otimo investigation lakini ok wabi ng'eyo to ang' mane onege winjoga in the end yes lakini wawach ni koro thone ni ogolu in ng'ama ni e ot Yeah. ting'eyo ni onego bed ni idhigo kura wuog idhigo kura Wach ing'e ni Musano ne dwaro mondo wabed gi kura ma credible. Yeah. Yes, ema nodwaro. Koro in kik ibed gi excuse moro amora. Yeah. Wuog mondo idhi go kura mondo Musando kata kuma entie kucha o- omor ni oneno ka jo- jowa go kura maber kaka ne dwaro. Yes. Erokamano ahinya eh, Dan, awinji maber. Gima dwani mondo apenje ni to sani eri weche mag eh, tungni kata tension nyalo betie iparo ni ka weche machalo kamagi kaka lal mar musando mano lal godo e yo ma ok ni kare ng'eri mm. magi bende gin gik makare dong magi gik manyalo bet ni kelo tension e kind oganda nyalo miyo oganda bedo kod bwok ni tang'o momiyo maendi otimore donge manyisi ni wach jachien mm. jachien nyalo ka bed ni en odwa mondo obwogi obwogi mondo kik idhigo kura mm. Ah, mondo buogu you know, onagi man Nairobi ah, mondo uring mondo udhi dala niwach Nairobi biro nego winjoga Mm. kik ubed gi pok moro amora yoyote because in to in idwaro tho nang'o Ah, ang' in onge ng'ato ma biro dak e pinyni nyaka chieng' iwinjoga yeah. koro ne bet ni ji te oluor ne da kwan wang'o independence yo ka jowa mane o- o- no- no- no- no- nogore ni independence eh, Yes. kaka chieng' oneko jomo kenyatta gi you know, uh, Jaramogi Odinga huh? ne ne gin gi chir Yes. huh? mar dhi gore ne independence to in ni koro ni in ok idwa kawo kura niwach ineno ka msando koro osendik Mm. ok ori- ok oriwinjo ni bobet tungni koro iringo idhi dala dala in idhi timo ang'o dala Huh? imedo ti tiji Mm. mondo i make contribution Yes. lakini wawacho kama to mar msando and sani uh, nitie ji mang'eny matiyo IBC Yes. some of those m- people gin kijendni matindo huh? besewa Yeah. inyoga um, kata commissioners eh, nyi neno kanyo ro uh, gidhi mocho neno ringe ma mtu Yes, kagolo yeah. gi bwok moko Yeah, bende gi ywak bwok, inyoga yes. Mm. koro nyalo bet ni ni ng'ama nonego musando ni Yeah. dwaro mondo ochiw bwok moro or intimid- or- or intibe- or intimidate eh, Yes. uh, joma tiyo IBC ni mondo kik ti tijgi maber lakini an atemo jiwo kata joma tiyo IABC Yes. kik ubed gi luor tiyu tiju e yo makare as long as itiyo tiji e yo makare Yes.
ah, yadhi nyime ti tijno kata ng'ato buogi manadi kik ibed gi kibachi yoyote nwach i piny ka onge ng'ama dak nyaka chien wan waduto wabiro dhi kuma musando obed odhiye koro ti atia tiji joma dwago kura bende wuog ugo kura kik ibed gi luoro ni "Oh, ni ni ng'ato bro negi ng'ato bro negi nadi onge ng'ama negi pinyni en marwa um, uh, nyaka wa support joma temo konyo mondo pinywa mondo dhi mbele Yes. erokamano erokamano ahinya dan wabiro kawo yo matin kwaduogo achiel kachiel to wabiro chako warango wachno ero miwacho en wach matut ma bende wanyaka wachak warange kendo ni to oganda sani eri kidie bus stations oganda opong' idho nyamburko gi dok dala moko ne okawo kura nairobi kaendi gintiere kod luoro kang'eyo ni en luoro machalani magi duto wabiro rango kwaduogo

koro sani eri samoro gibedo kod gibaji kendo iyudo ka bus stations kineno ka oganda wuogi wacho ni nengo mar nyamburko medi kendo oganda thoth miwuoro madhi dala iparo ni joma dhi gi gin kod kura ma dala koso gin kod kura ma nairobi Eh, erokamano jan Ah, an ang'eyo ndalo mane ikawo kura Yes. ji mang'eny nodhi dala kawo kura Eh, niwach ji mang'eny ne paro ni Koko nyalo dhi. eh, koro Yes. ang'e ni ji mang'eny kata mana an eh, gi jaoda ah, ne wadhi bwakawo kura dala Eh, you know. Um, koro joma dhigi an gadiera ni uh, most of them Yes. ne gin gi joma noloko kura gi podhi dala koro lakini atemo wacho kama joma ne kokawo kura dala Yes. eh, kik iluor ni niwuok idhi dala dala to kucha idhi timo ang'o eh, to jigo kura Niwach onge ok ibi yieni mondo igo kura dala ka nikawo kura Nairobi Yes. Eh, koro we joma ne okawo kura dala odhi dala ang'eyo ni most of uh, jogi ne okawo kura dala koro omiyo an an- aonge kibach mimara yo yote kano ka jidhi to bende en uh, holiday wasechako holiday ma skunde moko bende oselor Yes. koro ji mang'eny uh, dhi dala Eh, lakini kane ikawo kura nairobi eh, yie mondo iduog nairobi kata kanyo chi dhi dala duog mondo igo kura Yes. yes duog dala mo- duog nairobi mondo igo kura kik ibed dala dala in ibed kono in itimo ang'o to sani wan gima gima ji wiwa te paro en wach yieroni Yes. yieroni mondo watim yiero moro bobna betri yiero moro bobna betri kiwinjoga koro in kidhi dala to kigo ok niluor in kar iluor ang'o in ng'ama nadi in iluor ang'o to you know, pinyni en marwa nyaka ibed ng'at ma in in gi chir uh, ibed ni bende in ikawo responsibility mari na bende an ja kenya na nopande nyaka bende a participate i wach ma iyiero yeah. koro an akwayo mondo joma nodhi da- eh, kawo kura dala gidhi dala gigo kura joma nokawo kura nairobi kanyocha idhi dala duog nairobi kik ibed gi luo nairobi ni en marwa iwinjoga emene kaka akwayo awinji dan erokamano kuom jo oganda mondo igo kura kamoro amora mane gi kpa dan ne ineno nonro mane owuok nyoro mag ipsos mag infotrak achiel kuom telefono bende golo nonro moko golo migosi dinga kane mbele moko gole kaen chien moko golo uru kane mbele to gima neno kaendi en ni golo gine gin machiegni piem pek e kind ji ariyo gi eki to bende kwarango to ka onge ng'ama yudo 50 plus 1 mm. iparo nade wanyalo bedo kod ng'ama loyo okang' mokwongo koso wanyalo bedo kod dhano nitiere gimoro ka miluongo ni undecided yes. aneno ka joma golo polls yes. wacho ni nitie undecided, undecided yeah. mang'eny mm. koro I decided gi ema napenjo ng'ato gin jomage Yeah. ma in nyaka nene ichako campaign Yes. in nyaka nya- nyaka kawuono pok idecide koni koni ni paro nang'o idwa mondo ichop gini e booth mar station cha koro iki decide ni Paro ni adhi gochone.
ah yes meno is the, the, the thing lakini yiero ni en uh, very close Yes. yeah en very close eh? um, uh, to kineno ka Ipsos ogolo ma, ma favor Uhuru Yes. Infotrak bende ogolo magine bende seche ma ok inyal ng'eyo niwach yeah, opinion polls gi ji bende ema nitie ji ma support Mm. maybe ja ipsos cha en obende osupport no En be ni kuma oninde. infotrack ni kuma oninde Yeah. koro kik wang'i ahinya wach eh, op- opinion polls gi Wa- an aneno warit chieng' yiero Yes. kineno uh, election man to timre america Yeah. uh, opinion polls ne wacho ni Hillary Clinton Clinton ne oyombo yamo.
yeah, lakini neno chieng' wana timre yiero no ka trump oyombo oyombo oyombo Yes. mabor Mm. iwinjoga koro beduru abeda gi gi- waling' alinga to warit ni to chieng' election ji biro wuok manade koro igono ka chieng' election wan an kadiera ni kata ka en Raila mayombo to biro yombo gi landslide iwinjo ka Uh, whichever side biro yombo iwinjo ka Rira an cha to ok ane kabisa Ok anyal. ok ane Ah. rirano bende kata kinde mane wach rirano ineno ka eh, parliament ne kata budget ok itimo ineno ka commissioners wacho ni gionge pesa mar iran mm-hmm. koro rirano kik wakiti pachwa ahinya niwacho ka ne mm. bende pesa onge mibiro timego mm. koro wogura woga mondo wayier ayiera dichiel mm. mondo ka en eh, ng'ama yombo to yombo ayomba dichiel niwach pesa mar rirano bende onge an itime nade yes koro neno ka ji bende bedo mos jowuog oko mondo woguru mondo dhi kik idong' gini Inini bet e ot to in gi kura. Wuok mondo idhi go kura mondo ng'ama ng'ama isa gocho ni madhi yombo cha. Yeah. Oyom be yo maler. Iwinjo ga? Oyom yo maler ma eh, ng'ama luwe cha ok nyal make. To bende kwa kanga kanga to yombo yo maler no kaka kata court cases. Yes. Bende ok bibet Mang'eny. mang'eny. Mm. Niwach eh, gima makelo ga tungni en ni ah Ah, ng'ato yombo to yombo matin Yombo matin kabisa.
Mm. Yeah, koro ng'ene yombo matin ni ema ng'eny ji moko niga gi wasiwasi to Yeah. oyombo manade Oyombo nade? Oyombo manade koro wa prevent mano Eh, Wa prevent mano gi turnout mondo yes. oganda owuog oko. owuog oko mondo go kura Ah. yes kura ni Mm. is very important en kura ma very very important kendo aneno kuom onagi kok ugo kura wang'i ah, kok Yes. ugoye wuok ugoye maber Mm. wachineno ka

Yeah. Ineno ko kuche biro wuok go kura mang'eny Yes. niwach gidwaro ni gini odong korgi kucha un bende un gi chance un gi candidate eh? Yeah. wuoguru mondo ugo kura yes erokamano ahinya dan dan aneno ka nyaka ne wach mar msando ni riwuoge aneno ka grube mopogore opogore osewuok ka kwedo wach mar nek machalo kamano naneno grube mochung' ne kedo ne ratiro mag oganda the human rights aneno grube mopogore opogore mag josundo aneno ka un bende jok mochung' ne weche mag peace un bende ukedo gi wach nyeri gima chando oganda mathoth ni to jokanisa wang' ni dwa ling' manade jo kanisa ok wuo Mm. rol mar the church sani en ang'o e kinde ma wantie kanisa wachne tek Yes, wach jokanisa tinde um, ana ndalo mane jokanisa wulo kabisa Yes. ndalo mag henry okulu Mhm. alexander muge Yeah. uh, gitari Mm. jokanisa nene okawo weche mag piny matek Mm. Ndio, nene gi participate i weche ma- ma- ma- makalo machalo piny To tinde jokaniswa oling' aling'a ineno ka gima otimre to giling' ae to ineno ka gikawo sides ka en jakanisa ma uh, kikuyu ineno ka golo support na jubilee uh, kanisa mar uh, ma, ma, ma Mtoni kono wenye koni bende, nasa. eh. Mm. ok en gima ber niwach ok apar ni mene kaka nyasaye dware apar ni nyasaye dwaro ni kind jakanisa ti ichiw weche makonyo chuny chuny dhano kaka nyasaye dwaro winjoga to ka nya- kanisa tinde bende gin na kamano gin bende kokelnigi pes nyo kayo mombasa nyo ka kelogi mombasa ochi omiyo archbishop moro Gari, mtoka yes, mano. Yeah, mondo penyi ineno Mm. koro jokanisa bende ohero mna pesa jokanisa tinde ka ionge pesa kata nwa ng'ama yiki bende ok yot Tek. Inyalo- ka inyalo rit ng'at ma yiki ok- ki ng'ama ionge gimoro ma ilweti Yeah. ah kata mana winja ka ka isi manyalo biro iki Ah, Eh, koro en kamano lakini ok onego bed kamano At- at- Ah. akwayo mondo jokanisa Yes. wali- wang'iya wach mar adiera kaka muma wacho or kaka nyasaye wacho Yes. nyasaye dwach nang'o Mm. to muma dware nang'o Mm. in ibed apena ni koro in ibed ibed ni idwa nogonyi mna ka jomoko Mm. eh, mondo eki tim tich aa oyo jokanisa sani ok ine ka chiw direction maber ok ichiw gin ng'a momiyogi pesa ema gi- giluwo Iwinjo ka? eh, tatemo mondo to kawacho ni jokanise te aha Yes. Mm. nitie jokanise malong'o ah, malemo e yo mar adiera Yeah. ma gin gi ng'iyo weche mag nyasaye to nitie moko ma odonje ne wach pesa meno joma kichiwo pesa wach ni koro kata an aneko kata timo makosa moro maduong' Yeah. nakawo pesa kata milion tatero ni jakanisa Mondo lemna mondo nyasaye okonya iwinjoga in ah, eh, iparo nyasaye eh, ohero mana adier Yeah. Koro en gima rach kabisa, lakini wao hope ni uh, wapong'e wach uh, wach mar oi, wach mar adiera to Yes. kanisa ochungi ochungi wach mar adiera mondo pinywa mondo obed piny makare. Mm. Yes.
Tiparo nade nawinjo ka iwacho kaendi ni ineno ka kata dibed ni eh, polis kaachiel kod sirikal dhi nyime kod nonro maybe at the end of the day ok obi ng'eyo ni to adieri ang'o mane otimore iparo ni institutions ma wan go gi eki bende gin up to date mondo mi ginyis kech waseneno gik motimore kama gi eki machalo kata mar jakob gi magini kani ipenjo ni to koro at the end of the findings en ang'o minyisowa Mm. to iyudo ka wach maler onge machopo ne oganda to in kata ka ng'awo kata ka ok onyisi kawuono ni wakore monego msalo inano konye nang'o onge onge gini osetimore an anyiso jonagi msandu osetho joluo mang'eny mane osetho Yes. ouko bende noseneg ineno ka onge eh, gino ma jakob ose onge gini ok bi konyi in ing'eyo ni en osetho onege Eh, koro gima onegne cha ok wanyal ng'eyo Koro- kata wach ne onege nang'o ng'e ng'ama onege cha emong'eyo Emong'eyo. to ng'ama onege ne wakia koro adiera moro ma bende ne nyiswa Onge. kata bed wa- awach no polis biro wacho Yes. lakini polis nyalo wache to kara en en mopogore Iwinjoga? koro an owacho kama walem na chuny sando mondo nyasaye oket ringrene ha, kama ber Kama kwe. Eh, meno e gima ae to wa support

maybe kwa chopo e polo kwa romo gi msando Yes. to nyalo nyiso ni ah an ngano ngani mano nega Yes. Unajua, kik waket e chunywa kabisa we ti- police oti tijgi lakini kik wa- giwachoga ni they will leave no stones unturned Yes. lakini kite mang'eny mosebet mapok olokre Iwinjoga? To kala kala kala. Ok bi- ok yet, ok bi- ok apar ni bolokre machiegni Mm. Stones go ng'eny kabisa. Ging'eny kabisa. Yes.
Erokamano nya Dana. Dana wachni mogik ne oganda wa ka koro juma manyien wachopo e yiero. Aparo ni maybe mae manyalo bedo kinde ma wawuoye kodi kapok wadhi e yiero ka wabiro yudo thuolo mbele to wanyalo chako ni mondo wawuo. Wachni mogik ne oganda duto. An wachna mogik en ni wadong' gi ndalo pich yiero. Eh, To yiero mabiro ni en yiero ma very important. Um, adwaro ni kila ng'ato ah, owuog mondo odhi ogo kura. Kisego kura uh, to wabed gi kwe waokos wal- kik ni- ni- nya- nyaka wabed ni warito lakini warite e yo makare Yes. Eh, kik ng'ato bi wuondi ni mondo idhi igo jirandi mari kata mondo ikel eh, tungni Yeah. niwachielo ah, wabed abeda piny niwach joma jo, jo, candidates gi abeda piny Nwach lawyers maka nitie tu gimo- gimoro timre marach eh, Yes, to be to real. lawyers ne kacha orengo ni kacha en chief agent mar jakom gi Norman Magaya ah, Uhuru bende nigi magi Yeah. jogi bro dhi go eh, gine loso wachni e court winjoga Yeah, winjo. ka court notamre koro eka maybe Unyalo wacho ni to koro adwa tim nade, lakini in kisego kura, gima duong' en ni wuog idhi go kura. Ki- Ka i- in gi chuny marach, i- iyo wang' gi ka mar msando kata nang'o, gima inyalo timo en mondo iwuog idhi go kura. Mo- Ai gol joma odong' e ot mondo odhi ogo kura. Yes. Ai kisego kura to li read eh, into uh, nga- ng'ama nat mabro yongo. Yes. Koro kik wabed gi wasiwasi, wabed gi kura joma ni Nairobi, mago kura Nairobi, udog- ubed Nairobi. kik iring idhi dala ni ni- ni iringo wach election aa Yes. joma nokawo kura dala wuog idhi dala mondo irit kura igo kura yes erokamano ahinya dan awinji kiwacho ni ka in gi mirima dieri mar lal mar musando ma bende en wuod ogenya to gima duong' minyalo timone mondo mi chiw luor makende ne ringre kaachiel kod chunye en ni wuogi mondo idhi iling'o ombulu bang' ling'o ombulu mari dogadoga e ot mondo iywe mondo mi irit duoko kaka dan owacho ni ka peche nyalo betie Wantiere kod duonde machalo kaka doho ma bende nyalo konyo e kinde ka kinde e loso weche machalo kamano. Mano kaka ute fwambo gima dwa nyisu en ni wuog idhi kokura weche mag kuwe nyaka waketi e kinde duto. Ka wuok e lweti gan jafelo mbaka uritu masani. Erokamano ahinya Dan Obiro. Erokamano. Agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio kanyo.